Nifer cynyddol o seiclwyr gyrraedd pen y taith.
Rhodri Llywelyn. Rwan efo Steddfod Genedlaethol yr Urdd yn cael ei chynnal yn Sir Benfro'r wythnos nesaf, mae'r mudiad rhieni dros addysg Gymraeg wedi beirniadu Cyngor Sir Penfro am yr oedi wrth ddatblygu addysg cyfrwng Gymraeg. Mae arolygwyr addysg y Llywodraeth Estyn wedi beirniadu'r cyngor hefyd am fethu a mesur y galw am addysg Gymraeg yn effeithiol a chynllunio am y dyfodol. Ond mi aeth yn gohebydd ni Aled Schofield i Ysgol Arberth, mewn ardal ddi-Gymraeg yn draddodiadol, i weld sut mae'r galw am addysg Gymraeg wedi newid yno.
Mae gen i ddau lygad i weld dros y lle. Yn ôl yr hen bennill mae dwy ran i Sir Benfro, un i'r Sais a'r llall i'r Cymro. Ond prin bod hynny'n wir yn 2003 ar ddeg. Mae Cory yn paratoi i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro yn y gystadleuaeth llefaru ail iaith. Ac yn yr ysgol yn Arberth mae dwy ffrwd ieithyddol a'r plant yn edrych mlaen yn arw at ymweliad Eisteddfod yr Urdd wythnos nesaf. Mae'n
rhoi cyfle i plant yn Sir Benfro i wneud Gweithgareddau oedd gyda fe a oedd e dim yn dod eto. O'n i 'di gwneud yym sain mas tu fas ac yym am yr Eisteddfod a ma' 'na sioe Penty Gili yn yym y Pafiliwn. A oes galw felly am addysg Gymraeg mewn lle fel Arberth, sydd o dan linell y Landsgyrr, yr hen ffin ddychmygol rhwng yr ardaloedd Cymraeg a di-Gymraeg yn Sir Benfro? Wel, dechreuodd y Cymraeg yn yr ysgol yn Arberth deg mil neu'r ugain nôl, gyda saith o blant yn y, yn yr uned, a nawr mae gyda ni hi- yma 160 a saith o blant. Mae gyda ni pump dosbarth Cymraeg, a, ac maen nhw yn dat, uh, mae'r niferoedd sydd eisiau addysg Gymraeg yn cynyddu trwy'r amser. Mae rhieni yn dewis dod yma i, i gynnig addysg Cymraeg i'r plant. Mae yna drafod yn aml am y gwaddol ieithyddol ar ôl cynnal Eisteddfod. Ond ar drothwy Eisteddfod yr Urdd, Sir Benfro, mae yna bryder am agwedd y cyngor sir yma tuag at addysg Gymraeg. A chyhuddiad nad yw'r awdurdod yn cynllunio nac yn mesur y galw am addysg Gymraeg. Mae cabinet y cyngor sir wedi penderfynu yr wythnos hon i ohirio agoriad ysgol Gymraeg yn Ninbych-y-pysgod am flwyddyn arall, tan mis Medi 2016. Penderfyniad sydd i siomi ymgyrchwyr dros addysg Gymraeg. Mae yna oedi mawr wedi bod. Yym, ges i ni addewid am ysgol Gymraeg i Ddinbych y Pysgod rhyw ddeng mlynedd yn ôl. Pasodd y sir hyn yn un yy yn 2012. Yym, y nod oedd dechrau'r ysgol eleni, mis Medi eleni. Gafodd hynny ohirio. hyd at 2015, yn awr ry'n ni'n clywed bod hi'n 2016. Mae'r oedi yn gwbl gywilyddus a dweud y gwir, hollol ddiangen hefyd. Fe feirniadwyd y cyngor yn llym gan Estyn yn ddiweddar am fethu â mesur y galw am addysg Gymraeg ac am beidio cynllunio yn effeithiol. Gydag Eisteddfod yr Urdd yn galw yn y sir, mae yna addewid i godi safonau. Mae'r hyn sydd wedi digwydd yn yng Ninbych a Physgod yn profi ein bod ni wedi edrych ac wedi targedu. Falle bod ni heb edrych ar y sir yn gyfan gwbl ond 'yn ni yn gwneud hynny nawr ac yn gobeithio cael darlun llawn o'r angen sydd yn Sir Benfro. Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal wythnos nesaf yng nghanol Cymreictod cymuned de Gogledd Penfro. A fydd cymunede'r de hefyd yn meithrin mwy o siaradwyr Cymraeg yn y dyfodol? Fe fydd llawer yn dibynnu ar ddatblygiad addysg Gymraeg yn yr ardaloedd hynny dros y blynyddoedd nesaf. Nid da, lle gellir gwell, yw'r asesiad o waith Cyngor Sir Penfro yn y maes hwn hyd yn hyn. Alex Schofield, Reit, a chwarae